Salam gadyrly ildeşler, mähriban dostlar! Ýene bir ýekşenbe, ýene bir Eýran sagaty bilen sagat on iki ýarym, Türkiýäňki bilen on iki bolýar sagat. Bu gün ýekşenbe güni Azer aýynyň ýigrimi müň dört ýüz birinji ýyl. Indi türkmençeräk aýtsak, indi Türkmenistanyň dil diýende türkmençe edil türkmençe bolmaýar, on bir dekabr bolýar. Dekabr aýynyň on biri ýigrimi iki müň ýigrimi ikinji ýyl. Täze gelen dostlaryň hemmesine salam aýtýan, hoş geldiň aýtýaryn.

Salam aleykum salam Şähran han. Ýenede Çiniň alyp barýan syýasaty Iranyň garşylygynda. Üçemje, üçünjem şol Haşyň Imam Jumasynyň öldürilmegi. Bu şleňglaryň baglanyşykly-da Türkmensähradaky meseleler-de muň üstüne goşsak, şulaň üstüne gürleşeris diýip pikir etýän ýaly. Munuň üstünde siziň-de pikirleriňiz bolsa, aýtjak sözleriňiz bolsa, olaram diňläp başararys, diňläris, size-de rugsat ederis, inşallah. Ilki zat, Mohsen Şikaryň ölümi, öldürilmegi, idam edilmegi dogrudanam hem Eýran halkyny gaty gynandyrdy, hem-de dünýädäki reaksiýasy, ýaňlanmasy gaty erbet boldy Eýran üçin. Şol hemme dünýäde şu wagt şonçuna gürrüň edilip dur. Umumy ýagdaýda idamyň özi bir dünýäde halanýan zat däl. Näme bolsa bolubersin. Idam meselem şu wagt köp ýurtlarda edam meseläni şeýle bir jezany ýok etdiler, aýyrdylar. Ittihady Urupa-da şol ýaly, Ittihady Urupa-da aýyryldy. Türkiýe-de şoňa girjek bolup şol ugraşany üçin, alada edenligi üçin Türkiýe-de aýyrdy şony. Indi ol-a şol normal atdy ýagdaýda şony ýaly. Bir-de bir syýasy oglan itiraz etdi diýip idam etmek, edam etmek, ol asyl dünýäň hiç ýerinde kabul ediljek zat däl. Gaty geň galdyrdy we jumhury yslamyň dogrudan mahiýetini görkezdi. Öňem belli, ýöne bular nähili rehimsiz, haýwandanam beterräk, ynsanyň hiç janyna, hiç zadyna ähmiýet bermeýänini görkezdi. Şol üçinem dogry bir jan gitdi, ýöne dünýäde öňküdenem beter Iranyň monzewi bolmagyna sebäp boldy bu hereketler. Aslynda düýn bir makala okap otyrdym. Şol bir akylly döwlet bilen akylsyz bir hereketiň arasynda bir garşylaşdyrma, deňeleşdirme bardy içinde. Akylly döwletler hemişe öz Ýagdaýyny bilip ýöreýär. Diňe bir akylly döwletem däl, ynsanlaram şol ýaly. Nirde öz zäfi bar, nirde öňdedigini bilip ýöreýär. Kä wagtda bir zat bermeli bolýar, kä wagtda almaly bolýar öňe gitjek bolsaň. Akylly döwletler halky bir zat islände şony diňleýär. Diňleýär-de, şony razy etmäge. çalyşýar. Razy etmeli, sebäbi ol eger razy etmese, ondanam beter köpelip gidýär da ol etiraz zatlar. Soňra-da beterräk bir yza gaýdylmajak nokta barýar. Şu wagt Iranyň gelen noktasy. Ýöne bular bolsa edil şuň ters noktasynda. Bular näçe öldürsek, ursak, ýok etsak, şonça-da hökümet edip bileriskä diýýärler. A biderek tarapy-da şi. Aralykda şol Daçytan Aý şol zady aýyrýas diýip ýlan etdi-da häki polise enziwatmy nämemi ýaňky munkeratmy nirden tapyp getirýär özler-ä. Onsoň ertesi günem o taýdan bu taýdan mollalar gygyryşmaga başlapdy ýok bu niýaly zat ýokda öňki ýoly dewam etmeli Şoň özi iki zady görkezýär, şol hökümetiň öz içinde-de oňuşman çekeleşikler bolmaly. Bir topar şol akylly ýol alyp gitjek bolýar, bir toparam goýanok şony, öňki ýolda gitmeli. Şol üçin öz aralarynda-da oňuşmaýanlygy bir belli. Ýöne şol gadymy, irtijaýy, Şol pikirleriň eýeleri hakimligini görkezýär. Soňunda-da şolaň sözi geçýär-de. Olaram özlerini Allaň ýer ýüzündäki namaýyndalary görýärler. Şony bir söz aýtdylarmy, şol bütin ynsanlar ölüp gitse-de şu öz sözünde durmaly. Mysal üçin, Suriýada-da şu wagt Bee bir milliondan gowrakda adam öldi ru suriýede şol döwlet saklamak üçin sakladyňyz ýöne peýdasy näme suriýe bir bir döwlet hasap bolmaýan dünýäde gatnaşygam ýok diňe ýöne şol tagty gorap oturan adamma bir tor millete hüküm edip ýurduň özi bölek bölek boldy ýurduň özi bir topar kürdüň elinde bir tarapy Ondan amrikaň elinde, orsuň elinde çaşyp gitdi. Netije şu. Öz sözüňde durýaň, öldürýäň, ýöne saňa-da bir zat galmaýar-da soňunda. Özüň hem giçelip zeýif bolup galýaň. Ol-a iň gowy tarapy. Indi bir gowy musbet halaty diýeýin-dä. Ýöne size gezek galsa oňa-da ýetmeýäňiz. Sebäbi Suriýaň arkasynda Jumhur Islamy bar ony saklady ors bady seni kim saklajak el hemmesi seň puluň ýoýup batylar öň başgalaň puly ýok a saňa bermek üçin şol üçin bular şon ýaly ine dünýädäki syýasatdan habarlary ýok bir azajyk diýen döwlet hükümet diýen halkyň sesini diňlemeli. Biraz kanunlarda bir reform döretmeli ýok işleri ýok. Gaýtam oň tersine şol kelle kesibersele edam ediberseler halk yza çekiljek ýaly ýatjak ýaly görýälerda. A millet şu wagta çenli az adam ölmeda Iranda. Eger şol ölümden gorkup çekiljek bolsalar üç aý öň çekilerdi. Üç aý bäri şu wagt dowam edip otyr. Diýmek, ol köçä çykýan, hyýabana çykýan millet janyndan geçipdir. Ölümden gorkanok. Sen edam etseň-de şol çykýa, edam etmeseň-de çykýa. Sebäbi milletiň gany gyzyp dur. Gany gyzandan soňra-da o milleti saklap bolmaýar. Hawa, bir ýerde olar Häzir başlangyjydyr birnäçem edam et gözler gorkuzarsyň o millet dine ses çykmaýan bolsa mysal üçin türkmenler ýaly diýeýle onda gorkuzarsyň ýöne millet aýaga galan bolsa gany gyzyp herekete düşenden soňra ony ölümden gorkuzyp bolmaýar diýmek gaty ýalňyş ýolda Şu wagtça edam meselelerinde dünýäden hemme ýerden-de ses gelip du, terslerine we zyýanlaryna bolup du, öňküdenem beter şu batga batýarlar bu baryşlary bilen. Men ýöne biderek tarapatda zatdan eşitdim, meselem, türkmen oglanlar bar şu wagt eçere alnypdyr käleri. Şolaram zorlap, şikence edip, hawa biz Gyýamusselhany etjekdik, bir ýerlerden sylah getirdik, ýarak getirdik diýip, şolary-da boýun aldyrypdyrlar. Näme, eger bir ýerden ýarak getirip Gyýamusselhany etjek bolsaň, höküm muharyba bolýar-da, muharyba bolýar, olam bet, gaty biderek bolýar, oň jezasam ýaňky ýaly bolýar. Şony boýunlaryna aldyrýarlar. Inşallah, Hökümet agyl bolsun akylly bolsun o derejä ýetmesin Türkmen oglanlarymyza bir zat bolmasyn Sebäbi eger Türkmen oglanlara bu şekilde bolsa o derejä ýetirseler onda Türkmenler bu gezek sessiz oturmazlar paýyn bererler Öň Nebit Batpa pahyr Allah rahmet eýlesin şehit boldy oňa ene atasynyň öz sesi çykmady habarda bolmady milletiň şol üçin Enataň habary çykmasa halybadan aýdyp durmasa milletde zat bolýar habarsyz galýada. Ýöne ýaňky meselede döwlet şuny bilsin eger bir wagtda ýalňyşyp türkmen ogullary şony ýaly etjek bolsa onda gaty bara gaty jogabyny agyr alar. Türkmenleň nirden turany nirden uranyny bilmän galar şu wagtdan aýdyp goýyn. Inşallah o derejä ýetmesin diýeli ýenede. Ýene bir geçen hepdedäki meseleleň biri Çin. Çin şu wagta çenli Eýran bilen gowy gatnaşyk saklap gelýärdi. Hemme zatlar Çinden alynýar. Ýigrimi bäş ýyllyk ol Heliçde garardat baglap ýördiler. Şol sazmam melelle Bir wagtda-da bir Iranyň tersine bir zat çykjak bolsa, bir musebbebi çykjak bolsa, şoň öňünde Çin durar diýip, Iranyň tamasy bardy. Bilýäňiz-ä, sazman bilen dört, bäş güýç bar, hakda bir tosy bar şolaň. Ingilistan, Fransa, Amrika, Orsýet. Näçe boldy? I Ingilistan, Feransa, Amrika üç boldy, Orsýet bilen Çin bäş boldy hawa. Aý bagyşlaň hawa şol internet gowy däl işleýşi şo ýakynda adam bolupdy daşarda bir kesilip gitdi täzeden geldimuka diýen. Waleýkim salam salam berýän dostlar hemmesine salam geljeklere-de salam. Garaz şol Çin ýaňy gürrüň edip duran Çinimiz indi Iranyň arkasyny boşaltdy. Ýigrimi bäş ýyl garardat baglajakdy. Indi Çinden Iranda gaty bir dost diýip durduk-da. Şu namazlyklary dagy gidip Çinden getirýärdiler. Möhürleri, möhürleri. Çinden getirýärdi. O-da haýsy Çin? O taýdäki musulmanlary öldürip, O ordugalardy esir edip, namyslaryna el degirip, şeýdip örän çyndan gidip namazlyk möhür getirýärdiler. O-da bir günde Eýrany satyp goýberdi, gitdi araplar bilen garardat baglady, Eýranyň tersini-de beýanyýa berdi. Muňa görüň. Görüň, başga ýurtlar öz peýdasyny düşünýär, milli menfeeti düşünýär. Olar üçin iň möhüm zat öz halkynyň, ýurdunyň peýdasy, menfeati. Senden aljagan alar, senden alyp bildikçe dost seň bilen. Ertesi gün görýä Iranda indi artyk abraý ýok indi dünýäde. Iranyň bu alyp barşy bilen Awrupadan kowlupdu, Amrika öňde durupdu, milleti aýa galypdu, Muň geljegi garaňkylyk görünýä, muň bilen garardat baglanyňam peýdasy ýok, ýigrimi bäş ýyl diýýäňmiz hem bir ýyla çenli gitjegi-de belli däl bu režimiň diýip, boşadyp goýberýä arkasyny. A. Olar öz peýdasy üçin ýortýalar. Dünýäde şu jumhuri yslamydan başga hemmesi bu ýurtlar öz peýdasy üçin gitýä. Bular bolsa. Özleri näme kady ýaly ýer ýüzündäki pygambarmy, perişdemi, nämemi? Nirede birnäçe bir zat bolsa, dawa, jenjel bolsa, birnäçesi öz adamlary bolsa ýa şia mezhepli bolsa şoňa pullary şolara sowuryp, ýok edip, birini Arabystanla uruşdyryp, birini Suriýede öz milletini gyrdyryp, näçe däne bir Owganystanda birnäçe bolsa şony goldap, Iranyň puluny şeýdip ýok edip dular. Hawa, edip bildiňizmi, netije aldyňyzmy? Ýok. Suriýada indi seňki öňki ýaly etmeýär, ýol bermeýär. Hemme millet seň puljagazyňy iýýär. Soňra-da hoş geldiň etýär. Barlykda ýanan kim bolýar? Iran milleti ýanýar. Garyp galan biz bolýas. Ol aýdan ol aýa çöregiň ýetip bermegini betlirk bilmeýän biziň milletimiz bolýa. Soňunda da şo millet aýaga galýa. Sen hökümet edip bilmeýän göreni üçin, sende ony öldürip ýene durjak bolýaň. Öldürersiň bir näçe adam, ýene öldür. Ahyr seni düňderýäler-ä. Arkaňda millet bolmasa, dünýä sen kabul etme, halk kabul etmese, haçana çenli? Bular hyýanat labar ýada bir dostumyz ýazyşy ýaly Hede Finhar ihtene hune ziyad ta imam zaman zuhur konet ýaz. Imam zaman zuhur etmek üçin gan dökmeli ýalar. Aý şu özleri diýe ölüp gitse özleri imam zamandan görüşip biljek a şolar o taýda. Näme milletiň gan dökýä bular. Şo da hyýanat bilen bir milleti bir memleketi hyýanat edar edip bolmaz a. O Jemkeraň guýusyna baryp-da häzir-de şol Ymam Zamanlaň gürleşýärler. Ýok zady çyn-a. Ymam Zaman mam näme? Ýok zady çyn. Garaz bar-a, bulaň ulakon derdi bir eşegiň üstüne mindi-le, düşesileri gelenok. Oňam şol düşmejek-de bolup, halky jahyl saklamaly bolýar. tässury saklamaly, ehsaslaryny galdyrmaly, hemişe özlerini bagly saklamaly, bularda hökümeti dowam etmeli. Gürrüň şo ýerde. Özleri-de baranda şu guýyň içini zatdan ýokdan görýän bular, ymam zamandan habary ýokdan. Ýöne milleti gowaldaýarlar-da. Şeýle Bu çynyň meselesi hem şuny ýaly, gynanç bilen biziň hökümetimiz, döwletimiz hiç akyla-da gelmedi, bulardan görelde-de almaýar. Bu baryşy bilen gaýtam indi soňky umydy näme? Russiýa. Russiýa baryp şu wagt zat iberýär-de, häki dronlardan iberýär, ýaňky uçar, ýaňky pilotsyz uçaklardan. Ukraina sowaşynda şoňa kömek etmeli. Russiýa bile birleşmeli. Russiýaň özi şu wagt bar o Ukraina ýüňüne dup durup durup bilmeýän yza çekilip biabraý bolup dur a özi. Dünýä şoň tersine. Bu da dünýä nirde tersine bolsa şo tap baryp durmaly. Näme? Hantama ertesi gün näş Orsýet meni goldar diýýä. Ol zaň söz etdim a bäş sany bir weto edip bilýän bir keşberle bar halkara guramasynda. A şonda men weto eder diýen. Ýöne şuny bilenok, olar üçin öz peýdasy muhym. Çin seni satyşy ýaly bag orsýetde bir günde satyp goýberýär seni. Bir günde satýar ýok etýär seni. O taýyny görmeýärler gynanç bilen. Üçünji mesele-de geçen hepdelerde Haşyň Ymam Jumasy terror boldy. Haşyň Ymam Jumasy terror boldy. Men gelen dostlaryň hemmesine-de ýene bir gezek salam aýtýan, geljek dostlara-da salam aýtýan. Üçünji meselä geçmänkäk, soňra nezeri bar dostlaram bolsa alarys soňudyna. Haşyň Ymam Jumasy terror boldy. Bir dykgat ediň, zahydanly Mowlewi Ebdulemit gürrüň berýär, zahydanly Merk Berk Hame diýip gygyrýarlar. Eýranda iň serih şu wekilde şu wagt tankyt edip bilýän bir ruhany, olam Mowlewi Ebdulemit. Berekella, Alla razy bolsun ondan. Tüweleme. Ýöne, muňa degip bilmeýärler-de, gidip zady terror etýärler. Haçdäki mollany terror etýärler. Muňam özüne görä sebäpleri bar ýene-de. Birinjiden-ä, hökümet muny ýa Buluslaň özi etdi diýýär, sebäbi ol molla diýýär biziň adamymyz diýýär. Biz bilen owut arasy diýýär-de. Buluslar ýöne ol ýaly oýlam pikir etmeýärler. Ýok, bu diýýär hökümetiň öz işi diýýär. Şolar bilen arasy gowy bolsa, ýene şolar etdi şony diýýä. Sebäp näme? Şu taýda bir analiz edäýliň-le. Birinjiden-ä ol ahun men ýakyndan bilemok, şu wagt adam ýadyma düşmän dur şol. Allah rahmet eýlesin. Biziň öz ahunlarymyz ýaly bolmaly-la, şu özüni süýjüdip, döwlete ýakynlap, şolary iwip, el öpüp, iňlip garyşsyn-la, görýäs-ä öz ahunlarymyzy. Şonuň ýaly-ak bir tip bolmaly, ehtimalen. Ýöne, aýdyşlaryna görä, käbir tankytlar-da etýän bolmaly. Näme, ýürekden razy däl-la bular. Şol gudratyň garşysynda özlerini ejiz görüp, gorkup ötýärler-de. Indi, sorag döreýär. On ýaly hökümete ýakyn bolsa, näme üçin hökümet ony öldürmeli, terror etmeli? Şuny şuny ýaly analiz edýärler, ýa tählil berýärler. O taýda Gülüstanda taýfa-taýfa olar. Taýfa-taýfa. Müň taýfasyny, ýaňky öldüren ahunyň taýfasyny başga buluçlaryň öňünde duruzjak bolup, ony özleri öldürýär-de, buluçlar öldüren ýaly et ýaly, buluçlaryň öz arasynda yhtylas atmaly. Şol ýala. Onsoň, öldürjek bolsaň nähili adam öldürmeli? Mowlewi Abdulhamid ýaly adamy öldürip bilmeýärler. Sebäbi o bir hatdy gyrmyz. Oň arkasynda millet bar. Millet goldaýar ony. Eger oňa bir zat etseli ol gaty bir täsiri zady hem dünýäde hem Eýranyň içinde gaty Biderek boljak diňe buluşlar däl şu wagt parslaram hemme ýerde hormatly adam ogly Bekdüramit. On ýaly derejä barsaň sen muhalyfda bolsaň hakykaty aýdyp dursaň tankyt edip dursaň senden çekinýäler seni aňsat öldürip bilmeýäler. Şol üçinem Hameneý bir dessur beripdira ony bazdaşda etmäň Abdulhemidi. Degmäň, ýöne biabraý ediň diýipdir-de. Näme, halkyň gözünden düşüpdi, düşse, monzewi bolsa, şo wagtda o bir zeýif adam bolup galýar. Halk ony söýüp durka, gowy görüp, goldap durka, oňa bir zat etseler, onda halky öz garşyna alýar hökümet. Şol üçin oňa degmeýär. Näme etýär? Biraz ejizrägi halkyň gözünden düşeni gowy tutýar. Şu diýýär, öldürmäge şu gowy diýýär-de. Sebäbi öleni bilen-de bir halk kän hasrat iýjek ýa arkasynda durjak ýa diýýär. Gözden gaçan adam. Ol şony öldürýär. Onda öldürip näme ýene yhtilaf salsyn-da, buluslaň özi öldürsin diýsin. Hawa, biziň ahullamyz-a şuňa dykgat etmeli diýip ýazypdyr Türkmen Mübariz. Men-de şo meselä barjakdym. Biziň ahullarymyz-da özlerini gowy görüp, süýjüp, zat etjek boşalaňyň bir-a ýa ýalakalygyny etjek bolýarlar kän-de aramyzda. Olaram dykgat etsin. Siz, eger halkyň gözünden düşseňiz, olara ýakyn bolsaň, sizi bir günde gurban edip goýberýärler. Bir günde ýok edip goýberýärler sizi. Näme bulaňa halk arasynda türkmeniň bir agaýy ýok, adam ýok diýe. Muny öldürseň türkmeniň özem gyn görmez diýip ýok ederler. Ýöne halkyň sesi bolup dursaňyz, hakykaty aýdyp dursaňyz, türkmeniň dili bolup dursaňyz, onda döwlet-de çekinýär sizden. Gynanç bilen biziň häzir şo derejedäki ahwalymyz ýok. Şu wagt haýsy birini şeň eli öpüp, iňlip ýöränler kän-de aramyzda. Bir günde şeýe boldy diýseň boljaklar, satjaklar, aý, bolupdyllaram bir topary, ýöne ady häzir sunny-da. Geplemäni bilenok, defa etmäni bilenok. Entek gaýtam öz türk mellemizden bir zat diýýärse, gürrüň edärse, oň kellesine urýarlar gelip. Aý, şo wagtda bir şir bolýa, şunda bir jesur bolýa şular, özüňkä degjek bolanlar. Şonuň ýaly adamlar bar-a, bir günde ýok edip goýberýärler. Şu zady türkmenlimiz unutmasynlar. Hawa, meň aýtjak sözlem şu şäpte üçin. Meni diňläniz üçin köp minnetdarlyk etýärin. Indi gürrüňi bolsa, ýazjak ýa-da gürrüň berjek bolsa, olara bir pursat aýyraýlyň, bereýliň. Hawa. Bolmasa-da. bähtämiz üçin bolar diýjek bolýan. Sorag-jogabam bolsa hyzmatyňyzda men, gürrüň berjegem maňa bolsa ýene hyzmatynda. Meni diňläniňiz üçin köp sag boluň. Hemmäňizi Taňry ýalkasyn, sag boluň hemmäňiz. Alkyşlaýanlar-da sag bolsun, salam berýänleram sag bolsun. Bizden salam bolsun, bize alkyş bolsun, bizden alkyş bolsun size.

Sag boluň Taňry ýalkasyn meňlet dostum Sabyry dostum sizede Allah kuwat bersin. Bolýada onda bolýa sag boluň men onda muny häzir ýapýan indiki hepdä çeli görüşýançak Allah ýardymjyň bolsun Allah kuwat bersin.